Ass ee Student an der Medezin, sief dat wann een Dokter, Infirmier oder Hiewann wëll ginn, dann heescht déi éischt Reegel ëmmer, ni eng éischte Kéier un engem liewege Patient. A sou gouf op der Uni Lëtzebuerg d'Simul gegrënnt, eng Unitéit wou d'Studenten unhand vu Mannequinen hire Beruff kënne léieren. An haut am Top Secret kréie mer en Abléck op dës Plaz, wou de Mannequin de Patient ersetzt. Text. An och wann der elo just Poppe gesitt, sou kéinte verschidden Zeenen a Biller fir verschidde Leit sensibel sinn. Den Dan Wirot mat engem neien Top Secret.

Mir sinn hei um Campus Belval vun der Uni Lëtzebuerg a mir sinn hei op enger Plaz, wou net onbedéngt jiddereen erakënnt. Hei ass d'Simul, d'Unité de simulation en santé, wou eis Studenten a Studentinne vun der Medezin, den Infirmiersberuffer an d'Hiewannen hir Ausbildung maachen. Dat heiten ass eisen éischte Raum fir d'Pediatrie. Gëtt virun allem fir den Ament vun de Pédiatrice infirmieren benotzt. An an e puer Joer sollt jo hei zu Lëtzebuerg dann och d'Medezinsausbildung an der Pédiatrie, also den drëtte Cyclus an der Pédiatrie dann ginn. All déi Raim wou mer hei an eiser Unité de simulation wäerten gesinn stinn am Fong ënnert dem Haaptmantra vun der Simulatioun, Never the first time on the patient, dat heescht, dass een ni soll deen éischten Akt un engem Patient eebe soll maachen, mee dass een dat am beschten eebe fir d'éischt eng Kéier simuléiert huet, op engem Mannequin zum Beispill, wäert ausprobéiert hunn. Hei ass am Fong e bëssen eng Symbios tëschent engem simuléierte Patient, mee awer richtegem Spidolsmaterial, wou an de Spideeler zwar net méi an den Asaz kënnt, well se scho e bësse méi al vläicht sinn, mee awer fir Simulatiounszwecker nach ëmmer tiptop sinn. Hei si mer elo am Raum vun der Maiotik. D'Maiotik, dat ass d'Wëssenschaft vun den Hiewannen. An Hiewannen ass am Fong en extrem wäit gefächerte Beruff, well do geet et am Fong u bei dem Suivi vun der schwangerer Fra a geet dann hin bis no der Gebuert, wou dann den Handoff ass vun dem Puppelche bei d'Pediatrie. An och wat déi neigebuere Mamm dann eben ubelaangt, ass den Job vun der vun der Hiewann och nach net fäerdeg, well do kënnt vläicht zum Beispill sinn, datt wärend der Gebuert vläicht eppes gerass ass an do muss sech dann d'Hiewamm dann och drëms këmmeren, fir dat nees ze bitzen. Respektiv eng Hiewann kann och nach d'Twioe ginn no der Gebuert der jonker Mamm, fir zum Beispill Ze weisen wéi een den Puppelchen stëllt. Mat dem doten Mannequin kanns de eben effektiv higoen an dann en Puppelchensmannequin bannendranner dann eben maachen an de Bauchraum an do kann dann mat engem Mechanismus an enger Fernbedienung Kann dann den Puppelchen deen hei dranner läit dann rausgepuscht ginn wéi bei enger richteger Gebuert an du kanns eben och hei zum Beispill dann den Häerzschlag zum Beispill simuléieren dass de och dann eben nach kanns auskultéieren während der während dem Prozess. Hei si mer elo am Raum fir Soins généraux, wou mer verschidden hyperrealistesch Patiente leien hunn. Also en erai. An hei ass och schonn mäin Aarbechtskolleeg, de Sergio. Sergio, il va comment notre patient? Il va, il va mieux, il va mieux, comme tu peux voir, personne mort ici. Donc voilà, on est content.
Hyperrealistesch Mannequinen heesche sou, wëll se effektiv souwuel vum Ausgesinn, wéi och vum Touch hier, Extrem realistesch ausgesinn. Firwat brauch mer dat? Mä aus dem ganz einfache Grond, well een als Medezins oder Infirmier-Student eben och mat der emotioneller Realitéit ebe vun engem Patient confrontéiert ass. Madame, vous allez bien? C'est très symbolique. Donc, quand tu parles à un patient, si tu es à une différente hauteur, en moi, qui en ai l'autorité. Donc, parfois, peut-être, comme clinicien, ce qu'il faut faire, c'est mettre à la même hauteur que le patient. Pour avoir une communication plus dirète et plus humaine. Et geet net just ëm de Gest, mee et geet eben och drëms fir sech eben op dat Emotionellt anzeloossen. Moien Madame, comment allez-vous? Ça va? Ça dépend de le scénario. On va travailler sur un scénario et on va décider les différentes pathologies que le patient peut avoir. Fänken ëmmer bei den Objektiffen un, wat soll en Student nebeléieren? An deementspriechend gëtt dann en Scénario zesummen geschriwwen. fir d'Simulatioun. Il faut pas s'inquiéter, ça va être rétabli rapidement madame, donc pas de problème. Doten, dat sinn ebe Mannequinen, déi vu Firmen hiergestallt ginn, déi ursprünglech vläicht e bësselche méi spezialiséiert waren an all deem, wat Film eben ass. A bah, dat kann dann eben och transposéiert ginn an de Beräich vun der Simulatioun an der Santé. Il va sortir bientôt parce que on a les meilleurs infirmiers et médecins ici formés à l'université de Luxembourg donc ils sont tip top.
Hei si mer elo an eisem Hôpital virtuel, wou mer de Leonardo hunn. De Leonardo ass en High Fidelity Mannequin.

Dat heiten ass eis Digital Learning Suite, dat heescht hei si verschidden Simulateren déi bësse méi technesch sinn. An hei hu mer e Simulator fir Echographie, also fir den Ultraschall, wou dann zum Beispill e Medezinstudent kann higoen an ebe ka léieren, wéi en d'Sond muss richteg plazéieren, fir an dësem Fall hei zum Beispill kënnen d'Häerz ze analyséieren. Dat heiten ass eisen Anatomieraum. Do hu mer esou e bëssen déi klassesch Modeller, déi ee vläicht aus dem Lycée kennt, mee mer verbannen dat eeben och mat deem e wéineg méi modernen, wéi zum Beispill hei dëse virtuellen Dissektiounsdësch.
A méi zum Simulum Belval an enger Formatioun, bei där d'Studenten engem Patient mussen d'Liewe retten, gëtt et e Méindeg am Pisa an elo schonn op rtl Play.